Sohtîne mislê micmerê. Lê ez tenê ser ta qedem yekser disojim dem bi dem Wesfên di îşqê ez çidem nayê hisab û defterê Wesfên evîn û îşqehê Husn û cemala wê şehê Nayîne şerh û medhehê Ehsen ji neqşê beşere Ehsen ji husna dêmdurê Şêrîn ew guft û surê. Sed zahid ê xistin ji rê wê nazik û lêv şekirê. Şekir di nêv lêvan e wê. Rîhan li dor sêvan e wê. Miş'el di nêv şêvanê wê tîsî ji rengê fenerê. Fener niye nûra heq e. Husn û cemala mutleq e. Berqe sibê de û şeveqe zuhre û şemsa xawirê. Dem baş temaşevanên hêja bi xeleka sî û du dare perçê yekemîn jê helbestên Melayê Cizîrî ya pirtûka El Aqd Cewherî ya Mela Ehmed Zivengî dilovaniya xwedê li her duwabe ka di her çar malkên pêşî mele dibê çi, Îro jinû pir atêşim.

sohtîne mislê micmerê. Lê ez tenê serta qedem yekser disojim dem bi dem. Wesfên di îşqê ez çidem nayên hesab û defterê. Şîrovekirina gotina pir atêşim, pir dişewitim. Remz îşaret e. Qews li ser birihan dibêje. Birih wan dike wek qewsan, yanî wek kevana. Pir weşim gelek dibarin. Şahzade yanî wek dibe kurê şah ya qîza şah e. Qedê bejn e. Enguşt tilî ye. Enguşt tilî. Kava dibe enguşt bixwînê riştine. Yanî kiliya wê di xwînê di mayî di xwîna evîndara di mayî. Riştine gelek bi xwîn. Wek me got enguşt tiliyê. Micmerê çi ye? Micmer ew tasa agir tê de û bixûr li ser belav dibe. Yani tasek agir bixûr li ser belav dibû tu li dera belav dikin. Li dêra jî Wilo henil malbata jî bela dikin. Wateya van çar malka îro dîsa agir bi min ket ji ber îşaretê ji çavên dilberê tên. Ez birîndarê birhê gelek e, tîr ê got weşin. û ew tîrana li kezeba min ket. Ji ber hên wê yê reş tîr avêtin. Ewa be jin şêrîn, lê ne ez tenê birîndarê wê me. Lê bi sedan wek min birîndarê wê ne. Wê gelek evîndar şewitandin, mîna min û tiliyên xwe sor kirine bi xwîna wan. Şewitîn mîna bi xûrê li ser agir lê lê ez bi tenê herdem dişewitim. Ne wek wan, Ew yek car şewitîn û çûn lê ez her dem dişewitim ji serê min ranigê min û şewata min bê hijmar e û pel û pelwîs nikarin wan pesin bikin. Ji malka pênca radawî a heşta Wasfên evîn û îşqehê, husn û cemala wê şehê, nayîne şerh û methehê, ehsen ji neqşê beşerê, ehsen ji husna dêmdurê, şêrîne û guft û surê, sed zahid ê xistin ji rê, wê nazik û lêv şekirê. Şekir di nêv lêvane wê, rîhan li dor sêvane wê, miş'el di nêv şêvane wê, tîsî ji rengê fenerê. Fener niye nûra heqê, heq e. Husn û cemala mutlaq e. Berqe sibê de û şeveq e, zuhre û şemsa xawirê. Şîrovekirina gotina şehê şahi beşeret ser mirova dibêje dêm rûyê guft gotine surê xweşikbûne ê xistin derxistin. Sêvan li ser rû dibêje, rûyê wê teşbîh dike bi sêvê. Şevanê wê yani reşbûna wê çi ye ew ser zulfên wê dibêje yara wî pora wê gelekî reş bû. Tîsî birqandine. Fener hûn zanin qindîl ronî fener. Xawirê çi ye roka derketî xawir kur jî dibên xorşîd xawir. Wate wataya van malka kes nikare pesnê evînê bide li ser ew şaha evînê. Dilbera min ji ber ku ew di ser pesnê de ye. Ewa di ser pesna re ya nazik û lêvên wê mîna şekir. Sed olperest ji olperistiyê derxistin û wan wenda kir. Şekir di nav lêvên wê de ne û Rîhan li ser sêvikê rûyê wê ne û ew dêma wê mîna roniyekê di nav şeva porê wê de. Ew dêma wê ya gewr ji roniya Xwedê ye. Ew xweşikbûnek bê dawî ye, mîna serê sibê, mîna sorbûna êvarî, gava ro diçe ava, mîna kewkebê Zuhra û derketina rokê ye. Çiqas Yulo pesnê yara xwe dide Wilo bi xweşikbûn û bi gotinî romantîk, roma, romansî gelekî xweş û şêrîn. Cara dawî jixwe ez ê bixwînim. Ji bo gelekî zelal be ji we re. Divê xelekê di heşt malik tenê me hilbijartin.

Mijmerê. Lê ez tenê ser ta qedem yekser disojim dem bi dem, wesfên di ışqê ez çidim nayê hisab û defterê. Wesfên evîn û ışqehê, husn û cemala wê şehê, nayîne şerh û medhehê ehsen ji neqşê beşer e. Ehsen ji husna dêmdurê, şêrîn e û guft û surê. Sed zahid ê xistin jirê wê nazik û lêfşekirê. Şekir, şekir di nêv lêvane wê, rîhan li dor sêvane wê, miş'el di nêv şêvane wê, tîsî ji rengê fenerê. Fener nîye, nûra heq e, husn û cemala mutleq e. Berqe sibêde û şeveq e, zuhre û şemsa xawirê. Dixwaz bihêvî me cegera kesî neşewite di evînê de û her kes bigê yara xwe yan her keçek bigê yarê xwe. Ra xelekek din hûn bimînin di xweşiyê de. Spas ji we.